Харахпытынан хайҕаһан, сүрэхпитинэн сөбүлэһэн, дьоро киһибитин сылгы ыытан иһэбит. Ол курдук бүгүҥҥү дьоллоох дьоро киһибитигэр биһиэхэ ыалдьыттыы кэллилэр Түбэ нэһилиэгин биир саамай тарбахха баттанар олус талааннаах көхтөөх дьиэ кэргэн Софья Гаврильевна уонна Александр Иванович Готовцевтар. Үтүө киһэни. Дьэ, биһиги дьоро киэһэбит таптал күнүгэр ананар. Онон эһиэхэ хайдах курдук эһиги бэйэ-бэйэҕитин булсан, күн бүгүҥҥэ диэри ыал буолан олороргутун ол туһунан кыратык сэһэргэһэ сырдата түһэбит сөп. Бастакы боппуруоһум маннык. Бастакы билсиһии ханна, хаһан этэй диэн.
Армияттан үтэһэкке ула кэлэн бараммыт ама дылда кубукка мәтиктиир этибит ол онна кэммит оттон туох уокка кэлгибитигэргин көрсөммүт оттон бэйэ-бэйэбитин билсиспит
Сөп.

Күн буолар школаҕа иитэрэтим. Ону саамай тыл бириэмэтигэр билбэт директорбыт Денис Иванович бу школаны бартын самадыкка фамилиятын оҥорун уонна билбэт каникулга дьиэде барыахпыт диэтэ. Дьэ онно буолар бу армияттан сэттэ иһигирэспит уол кэлбиттэрэ билди ыйбы сааннар. Онна кинилери дьэ били кулупка дии эргэ кулуп наһа дьоллоох кулуп турар дьаһамыырын потому что кини бу эдэр дьоннорун ха

Школа спортзала кэлэн бу уолаттар бары мээчиктииллэр күн аайы баскетбол, волейбол. Дьэ онно хайдара хараҕым бу Александрга хатаммыта доровой баҕайы дьэ сүйбүт көппүт спортсмен бiri мээчик кыратанар истиҥэ кытта өрүһүрэ тахсар эдэр уол этэ боллаҕыт онно бастаан хараҕым хатаммыта Сет, дьэр Александр Бу Софияны бастаан дьэ көрөн бараҥҥын, хайдах тииҥҥин туох дьиэнтэн саҕалаан кинини кытта кэпсэттин уонна билистин. Ол туһунан ахтыахха.
Үстэлгэ оҥорон дьаллара онно уруһуйдаатыны онно суоттуга. Потом бардын уруһуйдаан барбы суоттар киэргэтэн оҥорон олорор это учительскайга онно

Ол аата эһиги билигин бу түбэ нэһилиэгэр дьэ сүбэҕитин холбоон, ыал буолан олорбуккут хаһыс сылыгар үктэнэрий?
Төрдүн икки ылбыт буолла. Эттэ он доҕусунааҕы холбоспуппут. Аха, онон төрдүн икки сылбыт буолла. Бес ыйын ровно отут күнүн буолла. Төрдүн икки ылбыт буолла. Дьэ, оччотугар ити сабайбаҕыт туһунан, уруугут туһунан кыратык сырдата түһүн эрэ.
Сабайбаҕа Бэсин отут күлүөр батта, киһитэ икки-үс сир абырылаах. Онно урукку эбээр дьиэтин таһыгар буолбута. Оннотун Хабаайба долгуйуу иһин бөҕө буоллаатын.

Уонна олус элбэх киһилээхтии наһаа үчүгэй. Дьэ, уонна бу оттон биһиги дьоро киэһээбит таптал киэһээтэ буолар буоллаҕа дии. Онон хайаатар даҕаны өйдүөх тустаахпыт. Александр, эн санааҕар таптал диэн тугуй?
Кини бэйэбит бэйэтин кытта хатар арахсыан баарбат Онтон кэнники эмиэ булар ийэ эмиэ киһи сааһырдаҕына

таптал сыта-хуох, бу манна олор таптал хаста көрүннээх буолан сөп. Эдэр сэнэх эрдэххэ таптал олох атын. Киһи сүрэх күнгэччи тэбэр, хаана сүрэрэ күүһүрэр. Бу киһини кэтэһэҕин, киһини көрүөххүн баҕарыгын. Били сүрэх сүрэххэ таптыгар диэбиккэ дылы таптыыр киһигин куруук көрүөххүн баҕаран. Онтон ыал буолан оҕо төрөтөн бардахха таптал эмиэ уларыйар. Таптал эбиллэн биэрэр. Оҕолоргор тапталын, кэргэҥҥэр тапталын, Онно эмиэ били дьиэ түһүктээх үлэтиэ туттан баҕар кэргэҥҥэ тапталын арый сыыйа намтыы түһэрэ буолуо гынан баран симбир оттон чугас киһиҥин көрөр истэр буоллаанчы онтон бу сааһырыы кэмигэр сааһырдахха таптал эмиэ атын быһыыга кубулуйар

Билигин сылгы барын иһэбит. Ол курдук биһиги бу Софиялаах Александрга таптал туһунан көрүдьүөс боппуруостары биэриэхпит, оонньуу оонньуутуппут. Күндү көрөөччүлэр уонна бүгүҥҥү биһиги ыалдьыттарбыт оонньуубутун саҕалыыбыт. Ол курдук боппуруостары биэрэбин, эппиэтэргитин ыйан көрдөрөн иһэҕит сөп. Бастакы боппуруос Эһигиттэн хайаҕыт саамай үчүгэйдик үҥкүүлүүр? Салгыы барабыт. Хайаҕыт аһа саамай минньигэһий? Сөп. Кимҥит куруук өйдөөҕүмсүйэрий? Эһигиттэн ким ордук романтичнайый? Сөп. Хайаҕыт ордук кыраһыабайый? Салгыы барабыт. Хайаҕыт бастакы эйэлэһиэххэ диэччиний? Сөп. Хайаҕыт саамай-саамай тулуурдааҕый? Кимҥит ордук бырааһынньыктарга сылдьарын сөбүлүүрүй? Сөп. Уонна хайаҕыт ордук күүскэ таптыыр дии саныыгытый? Сөп. Дьэ, ити курдук биһиги көрдөөх боппуруостарбытын түмүктүүбүт. Күүстээх таптал кутаа уота күҥҥэ тэҥнээх дьол уйата. Дьэрэ, бүгүҥҥү дьоллоох дьоро киэһээтигэр, таптал киэһээтигэр биһиги ыалдьыттарбыт Александр баҕа санаатын истиэҕиҥ.
Бастатан туран, доруобуйаны, дьолу, соргуну, таптаһын, элбэхтик таптаһын. Сөп.
Бүгүҥҥү дьоро киһиэҕэ баҕарыам этэ саамай-саамай бу эдэр ыччаттарга тапталгытын сырдык иэйиитин саамай харыстааҥ диэн. Уоннаттан бу сир үрдүгэр бу сири дьону тутан турар таптал диэн. Тапталдар аастаах, ийэ дойдуга таптал, чугас дьоҥҥор таптал, оҕолоргор таптал. Ити барыта холбоон биир улахан улахан тапталга кубуйар. Ол тапталгытын хаһан даҕаны сүтэримэҥ, Курук харыстыы курук бэрийдии илдьээч. Ити курдук биһиги бүгүҥҥү ыалдьыттарбытыгар олоһун диэн махтанабыт. Онна эһиэхэ ийэ ууһа буолан тэнийиҥ, аҕа ууһа буолан барҕарын диэн баҕа санаабытын этэбит. Харахпытынан хайҕаһан, сүрэхпитинэн сөбүлэһэн, таптал дьоро киэһэрдин түмүктүөх иннигэр биһиги Софья Гаврильевнаҕа уонна Александр Ивановичка Айхал сынньалаҥ кинатыттан махтанан тураммыт, дьиэ кэргэҥҥитигэр куруук бу түгэни бу күнү өйдүү-саныы сылдьын диэммит. Айхал сынньалаҥ кинатыттан сэмэй бэлэхпитин туттарарбытын көҥүллээн. Ол курдук эһиэхэ бу дьиэҕитигэр олус истиҥ тыллардаах быраабыла. Дьэ бу быраабыланан эһиги бэйэбээҕитин кытта сыһыаннытын, оҕолоргутун кытта сыһыаннытын көрөҥҥүт, оттон үөрэ сылдьын диэммит бэлэх удабыт.